Бүген Иске Карь авылы китапханәсендә гадәти булмаган очрашу. Бу минем эшләү дәверемдә әле беренче тапкыр гына. Мин үзе 28 генә ел эшлим бит китапханәдә. Шуның өчен без бу очрашуга иң-иң якыннар гына чакырдык. Группага бернинди дә белдерү куймадык. Бу район газетасын кемнәр яратып укыйлар? Менә анда нинди рубрикалар бар? Нинди менә бүгенге кичәнең менә килгән кунакларны сез үзегез дә беләсез. Кадыйр абый, Әйе, Марат. Безнең Гөлсира апа, Гөлсира әйбит. Кадрия. Кадрия белән без Бегелмәдә педучилищеда бергә укыдык. Бик якын дустым Кадрия. Һәм үзебезнең Илсия. Менә бүгенге безнең кунаклар белән таныштырып киттем. Һәм аларга сүзне бирәм. Менә мондый очрашулар бүген менә газета журналында язылу вакытында аеруча кирәк бит инде, тере очрашу бит. Беләбез, менә без газетаны чыгарабыз. Сез арада андыйлар бардыр инде, менә доктор әйбер дә әйтмиләр инде, ишетәбез инде, белеп торабыз инде. Башка урыннарда да барам диләр. Газет бөтенесе дә шом инде. Без бит акчага газетасы да түгел, без мәдәни җомга да түгел, или башкача да. Без универсаль басма инде. Бөтенесен язырга тиешбез. Без бит әле официаль теге рәсми публикатор да районда. Менә бу карарларны төрле ниләр решениеләр карарлар аларны да без бастырырга тиеш инде без бердән бер чөнки басма районда да сенсация артыннан куу дигән нәрсә юк бездә һәрвакыт менә кешеләр турында язырга тырышабыз инде кызыклы кешеләр турында эзлибез табабыз бер кат язабыз да тагын икенче катта кабат киләбез кадия килгән саен иске кадия һәрвакыт без геройларны табабыз бу бит инде һөнәрчеләр авылы менә күбрәк инде килгәннәр турында язабыз инде яшьләр арасында бит инде аның белән Кәсепчелек итүчеләр бар инде, мал белән юк да инде, ә андый теге осталар әзәеп бара. Менә шулар булса да без элеккеләребезне да табабыз инде, халыкка алар турында язмаларын җиткерәбез. Элек бит газ чыгару бик авыр иде. Хәзер без менә бер көндә бер газ чыгарырга можем. Андый мөмкинлегебез бар, көчебез бар. Менә хезмәткәрләребез бар, аны эшли ала торган, ясап ала торган, кызыклы темалар таба белә торган. Әмма безнең ике генә газета, бүтән безгә рөхсәт итмиләр. Әнә кушылма килә үзе, кушымта дибез бит инде, атна вакыйгалары, ансы да сезгә кирәкледер, кемгә кирәк, кемгә юк инде, аның программасы да бар бит әле, анда республика хәбәрләре дә бар, алар безгә килә. Ну, бүгенгесекендә бөтенегез телефон белән төшерәсез, аның бар берничә кагыйдәсе дим инде. Беренчедән, телефонга төшерә вакытында иң баштан төшерә башлаганда чистамы икән дип карарга кирәк. Аның камерасы да чиста булырга тиеш бит инде. Аннан күп очракта инде яхшы кадр булсын өчен гел төшерә кирәк горизонтально. Менә э, күп кеше ала да мыша генә пешерә бит инде. Аны сез, например, аннары соцсетьләргә таратканда ул караңгы чыга ике ягы. Күргәнегез бар үзегез дә шуңа күрә. И шуңа күрә инде гаиләткә кертегез, кайдыр нәрсәдә пешергәндә горизонтальным пешерегез. Әйе. Аннары бит инде күбесенчә шулай. Алай булырга тиеш түгел инде. Куллар янәшә гел Зафиксированы диелгән инде. И э, ничектер кайсы бер телефоннарда бар стабилизаторлар, кайсы берләрдә юк та бит инде алар. Шуңа күрә инде төшергәндә ничектер карыйбыз бит инде шулай. Аннары бит инде игътибар итәргә кирәк. Сез нәрсә төшерәсез, нинди ноктадан төшерәсез, кемнәрне төшерәсез. Обычно бит инде утка каршы төшергә ярамый. Рамны бөтенегез беләсез инде.